चंदा सुनला के बाद आ एक नंबर प्रसादी बनेबे हलुआ रहते केसौर रहते बोर रहते सेव रहते आ देखिए रे अरे मुतरा कता गेलो रे रुके न हो अरे पुछो दिशा नहीं तो की भेलो रे पेशाब लग गया छला पैसा वाला गेलो चल तोरा हरदम मुतना नाम छो मुतबे करे छो चल चल

सौ मे सूर हजार मे कान्हा सवा लाख मे घिच्चा ताना एक तऽ एकर मुतना नाम छै ऊपर से पेशाब लागि जाइ है नाक से। पेशाब लागि जाइ है के पेशाब लागि जाइ है। हाँ, कनी काल रोकि कऽ राख चंदा एको गो रुपैआ भेलौ एखन तक ऐं, सबसँ पहिले चल रास्ता में पेशाब लग जाए हाँ। तब की करिए अरे लागि जाइ छौ तऽ ओकरा समझि कऽ रखबे ने रे कनी देर बर्दाश्त कऽ कऽ राख। कनी काल बर्दाश्त कऽ कऽ राख चल पहिले जाइ छियै फुलिया काकी होता फुलिया काकी हिया हाँ फुलिया काकी ओ। पहले हुनका से चंदा लेबै ओकरे से हाँ ताहिके बाद तपेश्वर बाबा जे छै हाँ हाँ तकरा से लेबै ओ आ ओहिके बाद ककरा से लेबै ने? मुलचनमा बाबा जे हौ हाँ हाँ तकरा से लेबै मुलछनमा बाबा हाँ आ ताहिके बाद सिंहेश्वरी के माय जे छौ बुढ़िया जकरा से लेबै एनाहिते करैत कने आ दू सौ एकावन रुपया से कम नहि लेबै किया तऽ हँ टाइपिंग कऽ दे हँ, तू टाइपिंग करिहे हम एतऽ लिखै छियै ई सब मिलिए जेतै एकदम, हँ? एकदम, हँ। हँ। नहि देखा दम भोपल लाट भोप- अरे हम तोरा अनर बुझै छियौ ई मोतना ऐं तू हग ना ऐं हम जानै छी गाँवके प्रतिष्ठित आदमी छियै हँ तो जे जे कहबो ओतबे ओतबे करिहे आ जतऽ चंदा मांगे लए जइयै ओतऽ लबर लबर नहि करिहे हँ नहि तो ओ चंदा नहि देतौ तैं दुआरे लबर लबर नहि चल हँ चल अरे वाह एबरी जे सरस्वती पूजा हेतै धमाकेदार हेतै हँ, नहि सबसे अरे धमाकेदार वाह, अरे वाह, हाँ, चल चल चल अरे हाँ हरो काकी हुए झाड़ू लगबै हौ हाँ हाँ वहाँ पर हैं हाँ रे चल चल समय पर चलि एलहुँ चल फुलचनिया काकी के देखे छी आ फुलचनमा कक्का से ओ एते दरवाजा हाँ, पर नहीं दुनू से लगा। सब आदमी से चंदा लेबै सुन पहले बात हमर सुन मूर्ति कते में ठीक केने रही मुतना पाँच सौ एकावन रुपया पाँच सौ एकावन रुपया में। आ प्रसादी भऽ जेतौ कमसँ कम दू तीन हजार रुपैआके तीन हजार हँ जोड़ कनी कते भेलौ पाँच आ चारि नओ दस किलो केसौर लऽ ली है ने हँ दस किलो केसौर पाँच किलो बुनिया आ हलुआ कते पाँच किलो सूजीके हलुआ भऽ जेतौ हाँ आ पूजा के जे सामान छै हाँ। पहिले चंदा किछ एतै तब ने तखने। हैं तो चल चल पहिले फुलिया काकी सब मिले छै जो कक्को मिल गेले तो उनके फुलिया काकी के देखलिए है झाड़ू हाँ। मारैत तऽ ओकरे से चल। लऽ लैके छनि हाँ रे मुतना आ की हो फेर कतऽ पछुआल छ यहीं पर तऽ छियै अच्छा ओ कक्का रे बुआ ओ कक्का कनी हेलो जन बात से कक्का ठीक से ओने हटा के रे अरे कहलियो हमार चंदा ले लिए या बैसू ना आके पहिले अरे बैसबै नहीं सरस्वती पूजा लग चिया ने गेले या पहले गप सड़क का होते तब ने चंदा मिलत आके बैसू बैसू आओ सुन काका हां अया हमरा संगे मुतना है हगना है बुझल है आ चंदा असुल भाई किया तो नाचो ठीक करे के है ना आ एवरी जे बुझहक छमक छल्लो के नाच सब आ रहले अनबै हन। सरस्वती पूजा में तू सब दे लो छमक छलो कह के आ लोंडा नचवा ले छ दूगो तीन गो के अरे वाह हम जे गेल रहियै कतऽ हाँ। जाने छक हम जे गेल रहियै हाँ। की कहै छै जे सीतामढ़ी हाँ, हाँ। ओतऽ के जे लौंडा एक बेर अनने रहियै रे हिला मुतना देलकै, हिला हिला देलकै आ जिला जवार में हमर नाम नाम छै चले लगलै हन। हमर नाम की छै से मालूम छ कि नहि हमरा की मालूम अहाँ के हम नाम बारहो की- बरन के खा के नाम छै बढ़ैया बढ़ैया हाँ हम जे गांव समाज में जते बड़का काज कऽ दै छियै ओ केओ नहि किया करै नहि छै करै तऽ की चंदा दह के ने कते कटे भकबा जा अरे बौआ टैप कर हाँ, हाँ। बाजू कते ए, देबै चंदा चंदा देबो पहिले नहि देबो चंदा अहाँके नाम की भेल से बाजू तऽ। पहिले लड़की लेबी कि नहि हाँ नाम ऐसा बाजू ने लड़की अहाँके। अच्छा ऐसा पाँच कनी गो दर्जन ऐसा। बार बौआ पिछला देबै। बेर सरस्वती पूजा में तू सब लड़की के कहि के आ चंदा लेला छल पाँच सौ एगारह रुपया हौ कक्का तू महाबुड़बक छ बुझऽ नहि आबै छ हौ। ए हौ लड़की से कम पावर आब लड़का के छै आ जब पहिर ओढ़ि लेलक आ ठुमका जे एना के मारलक तऽ हिला बुझाइ छै दे। हिला दै छै ने नहि पिछला बेर जे आयल छलै ने छक्का त ऊ कोन गाना गेलकै छाल डीजे के तार तोड़ देबो ना कोना क गेल के कनी देखाब त एना के कहे कि हाँ, हाँ। आ डीजे के तार तोड़ देलकै आ जखन ते डीजे वाला के स्पीकरो फट गेलै हैं स्पीकरो स्पीकरो फट गेलै हाँ, आ लाइटो कट गेलै ओहि समय मार फंस गेलै हाँ कहलिया जे तू बुर्बक छौ लौंडा के नाच जाने छल गिला जवार में नाम कह दे है ने आ छोरी तोरी बजा के की हेते तै दुआरे भी बढ़िया नाच आइन रहल छियै एक नंबर करकरा जेते हां बिला की ने कोन नाच एवरी ला रहली हन नाच हां और एक एवरी त छमक छल्लो एते छोड़े की रहते उ लौंडा के नाच देख के कते के मुंह से की सब पानि गिरा अरे तऽ लगतै हमरा लेल आगे में जगह रखने रहिए तऽ पहिले चंदा कते के कटेबक से बाजऽ यौ, नाम कथी बाजऽ कहियौ? नाम बाजू। बोल नाम हमर हाँ। हम मसमतिया के बेटा नाम लिख ना मोसमतिया के बेटा हाँ। अरे तोरा अपन माँ ने मोसमतिया छौ मैं ना तोहर नाम की भेलो से बजबै हाँ, हमर माय बाप मर गेलै ना बेटा। तऽ हम मसमतिया के लिख बेटा देलियै। लेलियै माय बाप मरि गेलै है चुप मुतना बीचमे बाजै तू अपन टाइप कर न तऽ नाम अरे, तऽ लिख देलियै हँ, तऽ मायो मरि गेलो बापो मरि गेलो पक्का हँ तऽ तोहर नाम ई नाम तऽ किछु हेतौ ने रे बसमतिया के बेटा लिख दह ना ए, गाँव में। लिख दही बिना माय बाप के बेटा हँ देख

सब दिन खर्च करै छौ हाँ। आ जा कऽ जठियाही वाली ओतऽ तारी पी लै छौ हाँ, पी तऽ साँझ लै मे छियै। आबै छौ घर मे मारि पीट करै छौ तै लए पाइ होइ छौ आ ई विद्या दैत्य विनियंग बिना कहे जो पावे कोन आ बिना डुलाए ना मिलिहे जौ पंखी के फोन विद्या के हँ। सरस्वती के पूजा हेतै ताहिमे तोरा पाँच सए एक रुपया दै दैमे से की अहाँके लागै की छौ दैए? ऊपर से हँ, नाचो गप देखेबो यौ। आ प्रसादियो खुएबो सरस्वती जी के अहाँ तऽ फोटोओ मे पूजा कऽ सकै छियै ने तऽ ओतेक पैसा उ खर्च तऽ- करे के कोन उ तऽ जरूरी सब भेलै दिन करै छै लेकिन हम सब सोचलिए कि इस बार ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम सेहो मंगबेबे ने आ गाँव मे मनोरंजनो भेनाइ जरूरी छै ने हँ। की रे मुतना सही बात कहलिए हैं? कते देते पैसा से कहियो ने हाँ, कते हँ देबो? सुझा अच्छा दू सौ एक रुपया लिख लू जादे ने है पैसा दे रहल अच्छा छोड़ दे दू सौ एक रुपया भ गेले ले ले रखो रखो हाँ, ला जेबी में ला हाँ। और सब कका एबे करबै ठीक, आ प्रसादी लेबे कर अपने के निमंत्रण हटा बाबू कनी दूनी छै। लोजन हटा ए, के चलिए रखना। कका गोर लगै छी। बताइयो देबा उ जा त जा चलियो आ जेतै कहि रहली हन हमरा लेल आगे में जगह खोज के रखिया अच्छा उ रखबै उ ठीक छै, ठीक रखबै छै। अरे मुतना हाँ हाँ भेलो लि- लिखले टेप कर ला हाँ लिख लिए हैं हम्म, भऽ गेलो गड़बड़े तौ नहि ने नहि, नहि। गड़बड़े लो तौ लगतौ चमेटा चल हाँ चला चला हाँ चला कका जाइ छी गोर लगै छी जाइ छी, नीक छियै खुशी रहऽ, खुशी रहऽ। हाँ। ए फुलिया काकी के इहा अंगना से चल ना देखले चल, देखले चल। झाड़ू चल मार रे जल्दी है हम उतना जल्दी जोड़ के बता कितने हेलो ने हो रे बताही ना रे ये बोलही ना केते हाँ हम जोड़े छिया पहले पहले के बुझा ना जोड़े आवे है को गो जे हिसाब गड़बड़ भेल दू गो जे बार पहिले। तऽ मुतना तू देख ली है रुका रुका हाँ दस हजार तीस रुपया पैंतीस पैसा भेले है तीस दस हजार हाँ तो का पेस्टा वाली ले चाहे बे करते ना या फुलिया काकी हेते अंगने में ये फुलिया काकी हिसाब ठीक भेलै कि नहि? हाँ ठीक है हिसाब या बढ़ैया आबि गेल खाली मारि रे खियाबे छै आ, गलती होतो तो ए मारो फुलिया काकी नहीं चले रुकना तू सब हल्ला करे छी ककरो अंगना जाए त शांति बना के अरे पंच में चला लिहेन गोर लागै छी काकी हे गोर लाग ने काकी के हां गोर लागे छी गोर लागे छी गोर लागे छी काकी सरस्वती पूजा के चंदा दियो ने लॉकडाउन में कहां से तू ये काकी एगो बात सुनू अहाँ के बेटा कमाए वाला हाँ। हैं पोता कमाए वाला अहाँ दियो ना चंदा की देबै तब ने सरस्वती पूजा जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी चाउर ने भाई चाउ हाँ। चाउर लऽ कऽ कोन करबै हमरा भोज करैके छै से पाइ देबै तब ने प्रसादी आलू चढ़ेबै लऽ लू चाउर लऽ लू भोज बना लेब गे दादी पूजा है सरस्वती पूजा ओहिमे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हेतै हाँ, तऽ जे अहाँके हुए सएह दिअ ने लेकिन हे छौड़ा ई मुतना हमरा जान पर पड़ल है आ हगना कहलकै एबरी गाँव में एहन सरस्वती पूजा हेबाक चाही जे जिला जवार में नाम हेबाक चाही

तीस रुपया हाँ आ दू किलो चाउर दू किलो चाउर भऽ गेलो अस्सी साठि रुपया साठि रुपया तीसे रुपये वाला किलो हाँ हाँ और गरीब आदमी है ना हो आधा किलो प्याज हाँ प्याज तो सबसे महंगा छै रे हाँ आधा किलो प्याज के कितने भेलै बीस रे? रुपया बीस बीस रुपया रुपया आधा किलो प्याज के फुलिया काकी बोलू ना जे जुड़ा ने हाँ। से सरस्वती मैया के जरूर हाँ, तऽ देबै यहाँ कहाँ रहलियै अच्छा भैया? अच्छा लाओ लाओ हा हा हा हा ए देखी काकी कते नीक चले रो उतना तोरा कहलियो ने पुलिया काकी एहन हाँ, केओ छैहे कोई नहीं छै। नै चल राख दे जेबी में हाँ ठीक है। चल चल आरो बा आरो जेबी में राखे छी जइया नै नै रे अभी हिसाब एकरा से करवा हिसाब बारी कऽ लेबै। हिसाब बारी करबै ने आ हाँ। कक्का सँ ने मंगबहिन हैं हौए कक्का छथिन हौए खड़ा ओ देख रहल छथिन चल, चल, बेचान। जल्दी कनी, हवा गोर दे। लगै छियौ कक्का

देख लेलिए सरकराई पर बाबू ए ने पढ़े है ने लिखे है सरस्वती पूजा में आगू चंदा ले हमरा बढ़ैया के भेज देलक बच गेलौ नहीं तो बाबा आई मारत मारत देख के ततार देते तै दुआरे अहूँ सबके कहे छी जो पढ़ब लिखब तब विद्या अध्ययन करब तब सरस्वती पूजा करब सरस्वती हुनके होइ छै जे पढ़ै छै लिखै छै ताहि दुआरे हमर वीडियो जो नीक लागए तऽ जरूर सब्सक्राइब करब आ लाल बटन दबेनाइ नहि बिसरब जरूर हमरा सब कलाकार पर ध्यान जरूर देब